Jepive guáicha tory vy'a ha tetia'épe, Mbo'ehára Perla Ribeiro de Moraes nemandúva, Mbo'ehára Guarani meguávo ikatu haguãicha ñaikũmby oñondive jahávo ñane mbo'epy ko árapeguã. Che mbo'avy'aite ikatúre ñañomoirũ ha ñañakãrapu'ã oñondive paraguayoháicha ñaikũmbývo jahávo ñane mbo'epy.

Dosis ñañomoirũ, mbo'ehaópe ha óga ñandéi, ajépa, avy'aiténgo che upévare, ñane retã tuichakue javeve, ñapu'ã oñondive iñañeha'ã ha jaha tenonde gotyo. Aníkena ñanekangy araka'evépe. Aníkena ensalada rei, ejepohéike akóinte. Lávate bien las manos siempre, con abundante agua y jabón, rejugapa rire. después de jugar, antes de comer los alimentos, y no te olvides, ani rehokõne pĩ, ndejuru térã, nderesáre, emombia hag̃ua pa'asy, ko pa'asy vaíko ja'opátava, ohóma ko kóa, hum, ikatuykuéma, ñande ñaganáta chupe, porque ñande ñandekatupyry ha jajohayhu paraguayoháicha, ajépa, ko árape ningo ñaikũmbýta peteĩ mbo'epyhaku nepomo'ãva, Nde gustaiterei ikanengo, ha upévare ningo aipota rejapysaka porã, rejesareko porã ñane mbo'epýre. Ha avei aipota rembosako'i ña rembiporukuéra, lápiz, lápiz de color, regla, borrador, sacapuntas, ikatu hag̃ua che iporã ña rembiapo. Ajépa, mbojojaha, haiha, haihai sa'ýva, mbohakuaaha, umíva jekorekotaitéma rã voi ñane mesa ári, ñamba'apo hag̃ua. Ñaikũmbýta jahávo omoñe'ẽrã. Vamos a analizar textos para comprender. Entonces nuestro tema va a ser comprensión de texto. Comprensión oral y comprensión escrita. Ñaikũmbýta m, ñaikũmbýta ñe'ẽme ha ñaikũmbýta avei jahaykuévo. Neĩ, Eñembosako'i katu, che ahákama agueru che rembiporu, ikatumoguáicha ñamba'apove oñondive. Ejapysaka ha ejesarekomi tembiaporãre. Jajoecha jeýta mañaite ñamba'apo hag̃ua oñondive. Jaha katu hese. Néi, péicha ñamboguatáma ha jahávo ñane rembiapo vy'ápe, jahechamína mba'épa he'i ñande kapasida ko árape g̃uarã oikũmby he'íva moñe'ẽrãme. He'ise hína rekomprendéta pe releéva, pe he'íva pe téysto remoñe'ẽvape. pemoñe'ẽrãmegua. Ha upéva, mba'épa upévagui ko árape mba'épa la jaikuaátava? Kuaarapoite, idea principal. Idea principal de párrafo, la idea más importante de cada párrafo. Ha aníke nandresaraitéi oimeraẽ mba'e nahesakãiva ndéve ikatu reporandu ne mbo'ehárape. ha'e nepytyvõta avei. Ha katu ani nderesaraitéi ehecha jey jey ko clase jajapóva oñondive ikatu hag̃uáicha rejapo rehóvo ne rembiapo. Ha upevarã jahechami ñañomomaitei ajépa. Ñamomaiteimi ñane mbo'ehárape, ñane irũ nguérape térã ñande rogayguápe. Ñamoñepyrũvo ñane rembiapo. Maitei mbo'ehára. Maitei che irũ. Maiteimi che sy. Maiteimi che ru. Maiteimi tio. Maiteimi tia. Maiteipa abuela. Maiteimipa abuela. Ajépa. Tekotevẽ ñañemomaitei. Jaiporu jahávo umíva umi ñe'ẽ. Ápe jahechaháicha ñande rapichakuéra tory vy'a ha tetia'épe ñanemomaitei hína mokõi mitãkuña'i. Ha upéi, jahechamína ko árape ñañemoarandúta hína moñe'ẽrã ñeikũmby kuaarapyite, pe aja'éma voi kuri pe roja'e jeýmbeve, en la fecha aprenderemos, comprensión del texto, idea principal, idea principal de párrafo. Ha upearã jarekóta hína peteĩ moñe'ẽrã, ñamba'apóta peteĩ texto-re. Ha upe mboyve jahecha peteĩ ta'ãngári. Ha'éma mína mokõi mitã'i oguata ohóvo oñondive, moõ puku oho hikuái hína. Jahechamína mba'épa he'i ñandéve, Pemoñe'ẽrã, amoñe'ẽtava che raẽ ha upéi katu nde remoñe'ẽta. Ñanemoñe'ẽrã he'i, Ñasẽ jaguata. Ñasẽ jaguata. Ñasẽ jaguata Iporã ko ára. Jaha okarusúpe, ñahetũ yvytupotĩ, jajetepyso térã jaguapy tapi'itépe. Ñañomongeta térã ñamoñe'ẽ kuatia. Guata ñanemohesãi, ñanembojuruhe, ñanembyepia'e. Iporã ñapu'ã voi ñahetũ yvotyryiakuã. Iporãite piko ko moñe'ẽrã jaguerekóva. Ñasẽ jaguata, héra hína. Mbohapy ha ipyvo oguereko. Peteĩ, mokõi, mbohapy. Tres párrafos. Ajépa pe aha'e. Jahekamína pe diksionáriope. Reguerekópa ne diksionário. Eguerumína sapy'aite. Jaheka hag̃ua upe pe ñe'ẽ ryrúpe mba'e mba'épa nahesakãi ñandéve hína umi ñe'ẽ apytépe. Ha pe ko'ág̃ua nohẽ mbohapy.

desperezárse, oñembohetepyso he'ivoíngo, eh, jajetepyso plásape, ñamombo kaigue, mm, desperezárse. Ha upéi he'i mbyetia'e, viene de tetia'e, verda? Ha mba'épa he'isene hína mbyetia'e? Tetia'e, optimismo, buen humor. Nde retia'épa hína, reime porãpa hína. Nekyre'ỹ ñamba'apo hag̃ua, Néi, jaha'éva ikatu hese iporãvo. Aiporu ñe'ẽ pyahu amyenyhẽ hag̃ua pa'ũ ko'ã ñe'ẽjoajúpe. Tenemos tres palabras que acabamos de estudiar su significado en el diccionario. Okarusúpe jajetepyso mbetia'e. Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar estas nuevas palabras para completar las oraciones siguientes. ¿Sí? Jahechamína iporãmo ñe'ẽjoajukuéra. Ko'ẽrõ jahapáta he'i. Ko'ẽrõ jahapáta. Moõpa jahapáta ko'ẽrõ? Mbyetia'e. Ko'ẽrõ jahapáta mbyetia'e? Ndaikatúi ja'e. Ko'ẽrõ jahapáta okarusúpe. Aa si, mañana vamos a irnos, mañana iremos, a la plaza. Perfecto, ko'ẽrõ jaha pata okarusúpe. Mañana iremos a la plaza. Muy bien. Jahechámi ambue. Ñasẽramo jaguata ñane ñanembyetya'e. Ñasẽramo jaguata ñanembyetya'e, he'i pe angete ñamoñe'ẽakuépe. Ñanembyetya'e ha ñanembohory, entonces ñasẽramo jaguata ñanembyetya'e todos juntos, ñanembyetya'e. Muy bien, ambue japytamimíta tapére jajogua chipa, jajogua hag̃ua chipa ha marã japytamimíta tapére avei si nos vamos de paseo. Qué hacemos cuando de repente nos vamos de paseo, nos quedamos Compramos algo y que hacemos también estiramos un poco así el cuerpo Hum? Jajetepyso. Jajetepyso'imi, jaipyso ñane retyma, sapy'ánte ñane ratãmbaite jaguejývo mba'yru guatápe mba'e jahárõ jaguata jave. Entonces he'i, Japytamimíta tapére jajogua hag̃ua chipa ha jajetepyso hag̃ua. Jajetepyso hag̃ua. Peaha'e. Néi, jahechami ambue. Mba'épa he'i ñandéve? Ahesa'ỹijo moñe'ẽrã porandu rupive, analizo el texto respondiendo las preguntas. Mba'éichapa héra moñe'ẽrã? Mba'éichapa héra ra'e? Hm, nemandu'ápa? Jaguata. Sí. Nde remoĩmbáta. Mba'épa osẽ ojapo hikuái okaru súpe? Osẽ oguata jepa che van de paseo a la plaza. Mba'épa ikatu jajapo okaru súpe jaháramo jaguata? Qué podemos hacer si nos vamos de paseo a una plaza? Ikatu ñañomongeta, ikatu jaguapy kapii pépe, ikatu ñañembosarái, Ñahetũ gotyryakuã aje, mba'éicha ñande rekove jaguatárõ, cómo es nuestra vida, nuestra salud, si es que este salimos de paseo, hacemos ejercicios, mba'éicha eremi chéve. Javy'a ajépa, ñane resãi javy'a, ha sóvre tódo ñanepy'ỹi ñande rembiae ajépa. Néi, ha peteĩne ñande rapicha, peteĩ ñande irũ. Iporãite piko kóva, ko ñane irũ umi oĩva ko'ápe ou ñanemomandu'ávo kuaarapoitépa mba'e. Ha'e he'i ñandéve kuaarapoite ha'e pe ñe'ẽapesã oñemomba'eguasúva peteĩ ha ipyvópe. Idea principal es la información más importante en un párrafo. Iporãite piko? La información más importante en un párrafo, esa viene a ser la idea principal y se llama kuaa arapoite. Jahechamína ipóramo, mboy ha ipyvópa oguerekópa omoñe'ẽrã, oguereko mbohapy, peteĩ, mokõi mbohapy, uno, dos, tres párrafos tiene el texto que hemos leído, que estamos trabajando. Primer párrafo, Jaipyvo peteĩha, ñasẽ jaguata iporã ko ára, jaha okarusúpe ñahetũ yvytu potĩ, jajetepyso térã jaguapy kapi'ipépe. Segundo párrafo, ñañomongeta térã ñamoñe'ẽ kuatia, guata, ñanemohesãi, ñanembojuruhe, ñanembyetya'e. Tercer párrafo, iporã ñapu'ã voi ñahetũ yvoty ryakuã. Néi. Ko'ág̃a jaikuaáma, jasavémos ke tiene tres párrafos, aóra vámos a buskár la idea prinsipál de káda párrafo. Ha gueno, heko arapoite oĩva umi ha ipyvópe he'i, extraigo la idea prinsipál de káda párrafo. Vámos a ver. Ha ipyvo peteĩhápe he'i ñasẽ jaguata iporã ko ára. Jaha okarusúpe ñahetũ yvytu potĩ. Jajetepyso térã jaguapy kapi'ipépe. Mávapa ha'e pépe hína kua arapoite? Cuál es la idea más importante? Ñasẽ jaguata. Vamos de paseo. Y luego va citando qué sucede si uno va de paseo, pero la idea principal es ñasẽ jaguata. Segundo párrafo, he'ipyvo mokõiha. He'i ñandéve, Ñañomongeta térã ñamoñe'ẽ kuatia, guata ñanemohesãi, ñanembojuruhe, ñanembyetiae. Kua sería ai la idea principal. Y por supuesto, guata ñanemohesãi, ñanembojuruhe ha ñanembyetiae. Pea la idea principal. Tercer párrafo, iporã ñapu'ã voi ñahetũ yvoty ryakuã. Idea principal, iporã ñapu'ã voi

vas a hacer tu trabajo, un lindo trabajo para mandarle al docente. No te olvides poner tu nombre y la fecha. Ajapomi che rembiapo he'i, amoñe'ẽ ko haypyvo ha aha iguy kuaarapoite ha'éva hesegua. Ahí tenemos un párrafo y dice leo el párrafo y subrayo la idea principal que le corresponde. Ñasẽ jaguata iporã ko ára Jaha okarusúpe ñahetũ yvytu potĩ jajetepyso térã jaguapy kapi'ipépe. Muy bien, peha'e primer párrafo. Ha jahechamíma apa la idea principal heseguáva. Iporã ko ára, jaha okarusúpe ñahetũ yvytu potĩ térã ñasẽ jaguata. Kuál es la idea prinsipál? Ñasẽ jeaguata, kláro ke si, vámos de paseo, el rrésto es sekundária. Entónses ñasẽ jaguata jaha yvýta. Ahai kuaarapoite ha ipyvo mbohapyhágui, escribo la idea principal del tercer párrafo, he'i ñandéve. Emandu'a página, el primero es un poco largo, el segundo también es larguito y el tercero es cortito, ¿cuál sería su idea principal? Entonces, vai he'i ñandéve tercer párrafo ra'e. Iporã ñapu'ã voi ñahetũ yvoty ryakuã he'i ñandéve tercer párrafo, ajépa. Entonces, ¿cuál sería la idea principal? Iporã ñapu'ã voi. Muy bien. Ha pe aja he'íta péva iporã. Péva ha'e ñane rembiaporã jajapótava. Ambue he'i ñandéve amoha'ãnga he'íva moñe'ẽrãme ñasẽ jaguata. Dibujo lo que expresa el texto ñasẽ jaguata. Ahí en el recuadro vas a dibujar y podés utilizar una página para dibujar la plaza,

de la plaza. Nde katu pyryete ningo, eres muy capaz. Felicitaciones! Aguyjémante peichaite remba'apo haguére reñeha'ã haguére akóinte ne rembiapo rejapo hag̃ua. Néi, néi, péina péicha, mbeguekatúpe ñamba'apo rire oñondive ñaikumbýma jahávo ñane mbo'epy porãite, Ha aníkena jeresarãitei pe moñe'ẽ jey jeýkena akóinte pe moñe'ẽrã jaikuaáva, te pído que vuelvas a leer y releer, a practicar la lectura. Por favor, no te canses. Aníkene kane'õte. Upéi ikatútama upéicharamo ñanesỹi ñamoñe'ẽnguévo. Ha avy'aiterei ikatu repéicha oñondive ñañomoirũ ko árape. Ambue árape, Tupã haysy oipotáma guive ñamba'apo jeýta tovy vy'a ha tembia'épe oñohẽngue. Jehovasa ndéve kuára, vy'a guapy ha vy'a mágui.